Un pòt pas s'imaginar cossí èra lo trabalh a la campanha dins los annados 1950. I avián pas de tractor, le Massey Ferguson èra pas engaire arribat e dins las montanhas de Laudo, ont la gent vivián de l'elevatge, lo fenc calió Se recupà ara dalho. Si avètz jamai ensejat de vos servir d'un odalho, podètz pas comprene lo qu'es. Es pas com uno de bartassos o ostil, eh? Dalhar un prat es dificil e l'adalhe deu totjorn èsser Parallèlo a la tèrra, totjorn afutado coma un rasador, lo gèst regulièr s'inforçà, enfin, s'inforçà s'es plan fait, eh! perqué si si coneishes pas, t'es cagat sos esquinos en dos còps, eh! E ieu m'espantavo de de veser tres tipes dins un prat, en dalhant coma si èran una sola persona. Tous los gèstes ensemb, una regularitat de metronòme. E quand picava un nadalho, de temps en temps, èra un roch esbanhat de susor, un molonat de mosca que tornava a l'entorn. Puf! Èron de rudes, los païsans, sabes? Fasián un trabalh de fòrça. Quand s'arrestavan, èron cansados, mòrts de fatiga. Bèi, pas de gust podió faire un trabalh coma aquò. E apèi, l'èrbo, eh, calhó la tornar perque se secó. E per la carrejar, ero pas una badifòla tota vez, eh. Calhó cargar la carreta, e calhó pas faire un via un viatge inutil, eh. Alavetz la cargavon dans la forca tant que podión. Un còp, mon grand-paire aviá requisicionat tota la familha per cargar una carreta. Era au borrà de la carreta i aviá brèu a cinc mèstres d'èrba, e lo papè voliá en fotre un autre. Mon paire li disiá, Mès n'i a pro, las vacas pran pas le tirar tot aquò! E pei fasètz atencion, hein! Demontadèit que la rota es un pauc de vèrs! Non, non, non, diu le vielh, cal tot prendre, anem pas tornar per un mièg gareto, hein? E ben, se'n recordarà tota sa vida, eh, se'n recordèc tota sa vida d'aquel cargament. Fa tirar las vacas doçament, eh, dins lo camin, la carreta començava a pena de vençar, que s'arrestèt lo papè. Ò non te Diu! Gacha baish aquero garço de Marie de la Courtille, qu'es un obrucho, que fot le malin, que pòrte malou, qu'en fachina la gent! Ò la la! Mar com al se passeja! La carreta penchava dangerosament e lo camin èra pas plan cooperatif. E quand arribem, quand arribem al costat de, de la Marie de la Courtille, aquel li diet, Adiu, Elie! E ben, las placarè a bò la carreta! Mai, me semblo qu'es pas plan ret aquel cargament! Fasent dos cents mètres de pus dins lo, dins un camin de caura, e patatrac! La carreta se vira sul costat! Oi, oi, oi! Macarel! Quin oputo de marit, dièt lo papés, aquelo brusho que me la fotèt pel sol! Que le diablo l'espepisso! Que crebo! Que tombèssi dins un trauc a mes cent quilòs de pèire dessús, que la pèsto la pelo, que las dents li tombe! Aquelo salòp, si la vèsi fotre un còp de foco dins lo vèntre, ti crebarè los zeis! Pair digus rigolava, oi? Per pas se far engular, me arro ero tròp, eh? Aquò devinguèt comic e tot lo monde partèc d'un grand esclat de riures. Del còp, le papè s'apaguèt. Ero comic perque tot lo monde sabió que que lo papè ero un brave tipe, qu'aurió pas fait de mal a un òme osco. Dempé çò que calguèt recargar, pei descargar dins la granja, e aquel s'èra ben espertinat que fasiá un nèit depei un bon moment.